गौरी गणपति ध्यान करि सिरवर पत्रक पाग, कथा सुनय जे प्रेम सँ, बाढ़य भाग सोहाग। नमस्कार, मैथिली कथा माला सँ हम कविता झा अहाँ सबके स्वागत करै छी और अजुका एहि वीडियो मे हम बरसाइत मे सुनै वाला बिसहराक कथा देबय जा रहल छी। बरसाइत मे दू टा कथा प्रमुख छै पूरे मिथिलाञ्चलमे ओना तऽ गाँव घरमे बहुत सारा कथा सुनायल जाइ छै दादी नानी सब द्वारा मुदा दूटा प्रमुख छै एकटा तऽ सत्यवान सावित्रीके कथा आओर दोसर छै विषहाराके कथा तऽ अइ वीडियोमे हम विषहाराके कथा देबऽ जा रहल छी बरसाइतमे सुनैवला कथा ध्यानसँ सुनब मिथिला के कोनो गाम में एक टा विद्वान ब्राह्मण अपन पत्नी और सात टा पुत्र के साथ सुख पूर्वक रहैत छलाह। ब्राह्मण बहुत विद्वान छलाह आ पुरोहितक काज करैत छलाह जइ सँ हुनका धन आदि के कोनो दिक्कत नहि छलनि और जीवन सुख पूर्वक बीतैत छलनि। एक दिन ब्राह्मणी भानस करै काल जल्दबाजी में और किछु बर्तन के अभाव में भात बना क और मार क ओतै कात में पसा देलखिन। ओइ जगह पर एकटा साँप के बिहरि छलै और मार पसेला स साँप के बिहरि महक हो साँप सब के छोट छोट पौआ सब जरि क खत्म भ गेल और साँपो सब पाकि गेल। नाग नागिन के सबटा पौआ सब तपत मार स तड़पि तड़पि क ओतै प्राण त्यागि देलक और नाग नागिन सेहो पाकि गेल और कुपित भ गेल। तामस और वेदना सब व्याकुल भऽ गेल और दुनू मिलकऽ शपथ ग्रहण केलक कि जहिना ई पंडिताइन हमरा सातो पौआ कऽ तड़पि तड़पि कऽ मरै पर विवश केलक तहिना एक दिन हम सब एकर सातो बेटा कऽ डसि लेबै और मरै पर विवश करबै। जइ दुख और वेदना सँ आइ हम दुनू परानी गुजरि रहल छी अहि दुख और वेदना सँ पंडितो और पंडिताइन कऽ गुजरऽ पड़तै तखने हमरा सभ केक कलेजा कऽ ठंढक पहुँचत। ई निश्चय कऽ नाग-नागिन ब्राह्मणक घरक आवास त्यागि कऽ गामक बाहर एगो बड़क गाछ के बीहैर मऽ जा कऽ उचित अवसर के प्रतीक्षा करऽ लगलैथ। दिन बीतऽ लागल और ब्राह्मण के प्रथम पुत्र जवान भऽ गेलैन और ओ खूब धूमधाम सऽ हुनकर विवाह केलैन और विवाहोपरान्त दुरागमन कऽ कऽ कनियाँ कऽ लऽ कऽ गाम आबै छलाह। गामसँ पहिने ओ बड़क गाछ छल जतय कि नाग नागिन रहै छलथि जखन ओ सब ओहि बड़क गाछ लगसँ गुजरलथि तखन नाग आबि कऽ हुनकर बेटाकेँ डसि लेलकनि आओर बेटा ओतहि प्राण त्यागि देलनि एहिसँ ब्राह्मणकेँ बहुत सदमा लगलनि आओर ई घटना सिर्फ एक बेर नहि भेल बल्कि अहिना कऽ कऽ पाँच बेर और ई घटना भेल। ब्राह्मण अपन बेटा के विवाह केलनि और विवाह के उपरान्त साँप हुनका बेटा कऽ डैसलनि और एना करैत करैत ब्राह्मण के छह टा बेटा काल कऽ चढ़ि गेल। अपन छह छह टा जवान बेटा के एना अकाल मृत्यु भेला सँ ब्राह्मण आ ब्राह्मणी बहुत शोकाकुल भेलथि और अपन सातम बेटा के विवाह नहि करय के प्रण लऽ लेलखिन कतेको घटक आबनि मुदा ओ सब विवाह के लेल तैयार नहि भेलखिन सोचै छलथि जे फेर विवाह करब तऽ अहू बेटा के मृत्यु भऽ जाय और धीरे धीरे घर के हालत खराब हुअ लागल पंडितो के अपन काज करे में मन नहि लागनि पहिने जकाँ पुरहिताई नहि चलै छलनि कियाकि तऽ ओ हमेशा शोकाकुल रहै छलाह और घर के हालत आब खराब हुअ लगले छोटका बेटा धनोपार्जन हेतु कतो बाहर जाय के सोचला पंडित पंडिताइन त पहिने बिल्कुल तैयार नहि भेलथि हुनका डर छलनि दिमाग मे पैसल जे कहीं अहू बेटा के ने किछु भए जाय बहुत फूकि फूकि क चले ल कहै छलखिन मुदा बेटा के हट के आगे आखिर पंडित पंडिताइन के झुकऽ पड़लनि और हुनका जाय के आज्ञा द देलखिन विदेश जाय के क्रम मे एकटा गाँव बाटे जाय छलाह तँ गामक रस्ता पर एक झुण्ड कुमारि कन्या ब्राह्मणक बेटा कऽ भेटलनि। ओ सभ कोनो मंदिर मे पूजा करबाक लेल जाइत छलखिन तँ ओहि निमित्ते हिनका पाछू-पाछू चलऽ लगलनि और हिनका देख कऽ हँसऽ लगलनि। किएकि तँ ब्राह्मण कुमार अपन जूता केँ हाथ मे नेने छलाह आ अत्यंत तीख रौद होइतो अपन छाता कऽ मोड़ि कऽ काँख तर दबेने छलाह। हुनकर एहेन उटपटांग कार्य देख कऽ कुमारि कन्या के झुण्डमे सँ एकटा कन्या हँसैत अपन संगी सहेली सँ कहली, जे देखै जाउ हे दाइ सभ, आगू-आगू जाइत ऐक ब्राह्मणक कुमारिक तमाशा देखू। तीख रौद रहितो ई मूर्ख छत्ता काँखमे दबेने अछि आ जुत्ता कऽ पैरमे नै पहिर हाथमे टंगने अछि। ई सुनि कऽ सभ सखी हँसऽ लगली। ऐमे सँ एकटा सखी बजली जे नै हे! ई ब्राह्मण कुमार मूर्ख नहि छथि बल्कि बड्ड बुधियार छथि। एखन बाट साफ-सुथरा छै और कतौ कोनो काँटो-कूस नहि छै। एहि दुआरे ई नहि पहिरै छथि जे पहिरने सँ हिनकर जूता अनेरो खिया जेतै। काँट-कूस रहितै तँ पहिर लैतथि। और छत्ता एहि कारण सँ काँखमे दबेने छथि जे एखन अटट रौदी छै। कोनो चिड़ै-चुनमुनीकेँ चिन्ता नहि छै जे एहि रौदमे आबि कऽ हिनका ऊपर पीत कऽ दैन, हिनकर कपड़ाकेँ खराब कऽ दैन, तँ एखन किए बेकारमे छत्ता तानथिन। कनेक दूर चललाक बाद एकटा नाला आएल। आब ब्राह्मण बेटा की केलनि जे नालामे जूता पहिर कऽ प्रवेश केलाह आओर चलए लगलाह। ई सब देख कऽ सब सखी जोर जोर सँ हँसे लगली आ एगो सखी कहली जे दखियो हिनका बुधियार कहल गेलनि ई तऽ जूता के पानि मे पहिर कऽ नष्ट करे पर तुलल छथि हिनकर जूता तऽ पानि मे नष्ट भऽ जेतनि जहन सूखल छलनि तऽ पहिरबे नहि केलथि आ पानि मे जा कऽ हेबे जूता पहिर लेलकनि ई तऽ सड़े जेतै एहिपर दोसर सखी बजली जे नहि बहिना ई बहुत बुधियार छथि जूता शरीरके रक्षाके लेल होइ छै ई पानिमे एहि दुआरे पहिर लेलथि जे पानिमे कोनो आँकर पाथर या कोनो जीव जन्तु हेतै तऽ हिनकर पएरके नुकसान नहि पहुँचाबै आओर बाहरमे तऽ देखाइ छलनि जे किछु आँकर पाथर छै कि नहि तऽ ओ आरामसँ चलै छलथि मुदा पानिके अन्दर तऽ हिनकर नजरि नहि जा रहल छनि तऽ पानिमे ई जूता पहिर लेलथि जे हिनकर पएर बचल रहै किछु कालक पश्चात ब्राह्मण कुमार एगो गाछक तरमे सुस्तेबाक लेल बैसलथि तँ ओ छत्ता तानि लेलनि। ई देख कऽ सभ सखी फेरसँ हँसए लगली जे हे देखियौ ब्राह्मण कुमारकेँ। जहन रौदमे अबैत छलथि तँ छत्ता काँखमे दबेने छलथि आ हवए गाछ तरमे बैसलथि हँ तँ हवए छत्ता तानि लेलथि। आब कहू ई मूर्ख नहि छथि तँ की छथि? एहिपर दोसर सखी बजली जे नहि सखी, ई मूर्ख नहि छथि। ई बहुत चतुर छथि। देखियौ, एहि गाछ पर अनेको चिड़ै-चुनमुनी छै। अचानक सँ यदि कोनो बीट कऽ देय तँ हिनकर वस्त्र तँ खराब भऽ जेतनि। तँ एहि केँ रक्षा केँ लेल ब्राह्मण कुमार एखन छाता तानि नेने छथि। ब्राह्मण कुमार बड़ काल सँ एहि सखी सभ केँ सभ बात सुनै छलथि और एहि चतुर कन्या केँ बात सुनि बहुत प्रसन्न भेलाह और निश्चय केलनि जे हम एहि चतुर कन्या सँ विवाह करब। ब्राह्मण कुमार ओहि कन्या के घर जाय हुनका पिता क अपन सब परिचय देलनि और हुनका स विवाह करे के प्रस्ताव रखलनि। कन्याक पिता विवाह के प्रस्ताव मानि हुनका दुनू क विवाह करा देलखिन। ब्राह्मण कुमारक घर ओतय स तीन दिनक रस्ता पर छल और बीच मे बरसाइत पाबनि सेहो पड़ै छल। विवाह के पश्चात् पाँचम दिन कन्या कय वर के संग बहुत रास धन द क विदा कयल गेल। कन्या अपन माय स कहि क बरसाइतक पूजा के सब सामग्री सेहो ल लेलनि। जे बाट मे यदि कोनो बरक गाछ भेटत त ओतय बैस क बड पा सावित्री पूजा सेहो क लेब। संयोग एहेन पड़ल जे चलैत चलैत ओही बरक गाछ तर मे आबि क पूजा करय ल बैसली जइ गाछ तर मे नाग नागिन बैसल छलनि हुनकर सभ के बाट तकय छलनि। नाग नागिन ब्राह्मण कुमार और हुनका पत्नी के देख के बड़ प्रसन्न भेला जे हुनकर प्रतिज्ञाक पूर्ति तऽ एतऽ अनायासे भऽ गेल। आइ हुनका डसि लेब जइसँ कि हुनकर प्रतिज्ञा के पूर्ति आइ भऽ जाएत। ब्राह्मण कुमार के नवविवाहिता पत्नी सब सामग्री ओतऽ बढ़िया सँ बिछेलनि और बैसि कऽ पूजा करऽ लगली और नाग की केलक जे अत्यन्त सूक्ष्म रूप कऽ कऽ आओर हुनका कनियाँके जे सिंहूरा छलै ओहिमे जा कऽ छुपि कऽ बैसि गेल जे उचित अवसर जहन भेटत तहन ब्राह्मण कुमारके डसि लेब ई नवकनियाँ सभटा देखै छली जे नाग सूक्ष्म रूप धऽ कऽ आबि कऽ हमरा सिंहूरामे बैसि गेल हँ तऽ ई सिंहूरा लोटाके समान होइ छै मुँह एकर होइ छै छोट तऽ ओ की केली एकरा सरबासँ नीक जकाँ झाँपि देली जे आब साँपके निकलले नहि हेतै आब नागक प्राण संकटमे भऽ गेलै ई सब देख नागिन कानऽ लगली आओर जा कऽ पंडिताइनसँ कहलखिन जे क्षमा करू आओर हमरा पतिके प्राण छोड़ि दिअ हिनका एहिसँ मुक्त करू आओर ब्राह्मणी लग बहुत ज्यादा विलाप करऽ लगली जे यदि अहाँ हमर बरके नहि छोड़ब तऽ हमहूँ अपन सर पटकि पटकि कऽ एतहि मरि जायब नागिन के आतुरता देख कऽ ब्राह्मण कनियाँ बजली जे अहाँ अपन वर लिअ आ हमर मौर दिअ। हमर पति के छवो भाई कऽ अहाँ मारलहुँ हँ, हुनकर प्राण वापस करू, तखने हम अहाँ के पति के प्राण अहाँ कऽ देब। अहाँ अपन वर के प्राण चाहै छी तऽ हमर पति के सब भाई कऽ जीवित करू। मौर दे और वर ले। ई हम पत्ता फेकैतो काल कहै छियै जहन पूजा करै छियै तऽ हाथसँ खोटि कऽ बर ले आओर मर दे तऽ इएह कहलखिन आब नागिनके पास कोनो रस्ता नहि बचल छलै तऽ ओ ब्राह्मणके छबो बेटाके जीवित कऽ देली आओर अपन बरके सेहो वापस लेली पंडितके छबो मुल्हा बेटा जीवित भऽ गेल आब सातो भाय नवकनियाके साथ अपन घर पहुँचलथि पण्डिताइन परिछ कऽ हुनका सभके घर आनल आओर अपन पुतोहुके भरि पाँचके पकड़ि कऽ हुलसि कऽ गला लगेली तऽ ई छल बरसाइतमे सुनैवला बिषहरा कथा कथा सुनलाके बाद जतेक स्त्री छथि पबनैतिन ओ अपना माथपरसँ बरक पात लेती जेकि खोसि कऽ कथा कहै लए बैसल छथि तऽ माथपर बरक पात खोसि कऽ सुनल जाइ छै तऽ ओकरा लेती आओर हाथसँ खोँटि कऽ एक बेर आगू फेंकती और एक बेर पाछू फेंकती मौर दे कह के आगू आ बोर ले कह के पाछू फेंकती हम आशा करै छी जे ई वीडियो अहाँ सबके जरूर पसंद आयल हैत तऽ मिलै छी अगला वीडियोमे तामे तक जय मिथिला जय मैथिल